Kaman amaŋmaŋ kpahim puuni kaman wula n-nyɛ feeling maa?
To nyam Naawuni. Binshɛɣu m-beni, binyɛr bi yiŋa kɔŋko n-kul nyɛli kaman ka n chɛɛki li hali.
A ni kul chaŋ shɛl polo kam, either bia ka a puhi ninkurigu, m-bɔhiri ni ka a paɣa bee wula.

Mina mina yo mi waɣi tabi zuɣu a naan baɣisi naa.
Anyway di dina nyaɣisa pam. Ma ka so wula nyɛ journey maa so far? Eeh naawuni saha ti mali alaafee ka yɛn kana ku sitiragira ka ku mondi sha Allah ka ti na ka ti bukaata na ku maanda biɛla biɛla ka ti ku suhuri ka lahi kana ku tiraayira ni ti ni ti ti mali ti nya binshɛɣu maa ka ti nya din garila. Ok. Yes.
Pamya ni dee di ŋmanila dee amiliya maa ni niŋ hali nuzɔɔ na maa nyin pa kuri laɣisi mi ʒi yiŋ n-du yiŋ diri sakuriti.
Eeh ma di din tu shɛm m-bala maa. Laa. Abaŋ sabi ka.
Ka di zuɣu yi di n-di nyɛla din tu shɛm m-bala niŋ amiliya naai

Bia maa, bia maa daŋ, bia maa ma yili mini o ba yili, like ninvuɣ kara bela puuni, m ma yiŋ mini m ba yili, ninvuɣ kara bela puuni, ka ti laɣim dabsi yiŋga around shɛb maa o ka ka ka ooy ka yi tɔɣi bilifu n daa bala maa so lala dabsili ŋɔ a ni lee ti mali a bela ka bi kpibili ʒili ŋɔ di ŋuna a o mi a ni bɔri binshɛɣu biɛhigu puuni because binshɛɣu bela ni di niŋ la once ni di tooi niŋ ka yɛna N bi mi ni n bi mi kamaa zuŋɔ zuŋɔ zaŋ chaŋ two three months time ni yɛn be shɛm ni bɛn bɛ n ku kani ni maa alaafee n ku kani so a dabisi maa ku kana ka a bi kpuɣili vɛn ʒii di ŋuna nyama hali ka mani kpuɣi ʒii maa maŋ ŋɔ niriba pam daa niŋla suhu piɛlli kamaa ka ti ŋmari ba maŋ maŋ amiliya n nyɛli a nya bɔ so.

Ŋun din ka because hali niriba amilali n gba ti ninvali mi ʒi bɛ ti ku ya kaman maŋmaŋ dali yes. Okay di na nyaɣisim n chadi a yuli a yuli niriba daa yina pam don mi hali ti ban gba daa ku nyɛ irin tin ti ku yani family music family maa tin daa ʒiya ka yuuni ninvuɣu shɛba ban kani hali ti shɛba beni di yuuya pam di baa maa ni baa kula maa kaman Ka yi bi nya taba n-ŋɔ, amaa lala dabisili maa kaman almost, n ni tooi yɛli ni kaman almost 90 percent ban ban be yiŋ ŋɔ,
ka niŋ avila, bɛ zaa daa bela ʒii maa ni. Ba n yɛn ti kanna ni ti ti nya suhupiɛlli maa, timaŋmaŋ ti daa zaŋla lala foliŋgi maa n-lahi nya taba daalaafee ka ku taviɛm. Wula ka bɛ ni daa, wula n-daa leei n kana kaman A tɛha ni domin a yuli a nyɛ ninvuɣ so ni ninvuɣ shɛb bɛn daa ka ti daa nyɛ a sanzanima n-tɛha the night before maa ti daa nyɛ MP shɛb ni kana maa mi ti ni daa beni hal jollof maa yuŋ maa jollof maa ti daa doli li m mini a sani Yisa noli maa kotuli maa di daa bi bi viɛnya so so ti daa nyɛ kaman sanzani wula n-daa gooi yuli to a mind as and artists kamani ninvuɣ gahinda sanzanima ni ban kuri shɛba kamani di di daa yuuya pam ka ninvuɣ shɛba nyab ka bɛ zaa tooi n yina ni bɛ wula n daa lee n go you through our mind. Ehm honest speaking ŋuna n daa ku n daa ku man daa ku mi ni laakari yɛn niŋ yes because ehm man di ni pun ku yɛlimaŋa di ku dolla a a yɛn be shɛm biɛhigu puuni a baŋ shɛm maa oo

ka fabila ŋun ka laɣiri lihiri ka di ai so ka din nya n-yo a mili n di bala maa fa ma shee di da nyama pɛfɔɔm ti di ka din nya n tuzɔli n di mali a mili ma shee di da nyama pɛfɔɔm ti o so sometimes a consider lala binyɛra maa apart from do lala bini maa gba m ni ku lan be biɛhigu viɛ kaman a ku n kpɛri n fɔŋ puuni ti bɔhi bibili bee ninkurigu so bee n nyɛla ma ka so kaman hali n yɛn yɛn di m be gba like maybe story ka o yɛn wumli o bi yɛn nya a baŋ sabi maa ka di ni bɛ viɛnyɛliŋga biɛhigu puuni shɛm ka ninkura ninkuru kam ŋun bɛ fɔŋ tiri o nudirigu maa so ŋun yɛli ti zani laa maa n yɛm ka sokam zaa sa kani a ni yɛli artist shɛba ban hali artist shɛba bɛni gba min ba ka fiila gba like baa kam na a baŋ sa kam kam ka shɛli o o ma ka so niŋ good ka mi mi ku ʒini ka yɛra ma ka so niŋ kɔŋ ka bi zaŋ doli kana maa so n daa ku mi ni like la n daa bi mi fiili kama di n daa ku mi ka a mi lala niŋ maa n gafara

Tinim Yusabisi ŋɔ kɔŋko set up kɔŋko ŋɔ din daa di laɣ'shɛli gba ŋɔ ka laɣ bihi n-daa zaya. Yes, and it was worth it abu an shɛm maa gba because niriba pam daa yɛla Ankara kana ni bɛ ti nya mini m paɣa ni n di ti maŋ shɛm abu an shɛm maa just ka bɛ show it love ɛhɛn so laa maa so yiɣimi daa yuli ka yɛn kana bini puuni tuuna bɛ niŋ settings maa ka o baŋ ka amaa ka so bini ka o kana ŋɔ a nya abu yes ka ti daa lan niŋmi bindira maa

O da ŋuna bɛ To yɛm Naawuni To yɛm a To daa di daa nyɛla di daa nyɛla gogaliga n ti man 69 nim paɣasara maa Lala? Yes because maa mi o tin ku bɛ ŋɔ a a ba bisa ba mi maa mi ka man ha yɛn yɛli gba to ku o competition ku bɛ ka bɛ yɛla o zaa ya ka zaŋ biɛla ŋɔ tu ni nyin bɛ ŋɔ ka a so to kɔ ka tu ni nyin bɛ zuwa ŋɔ bɛ sɛm maa tu ni nyin niŋ ŋɔ a ba n sa maa so

N tɛhiya di daa niŋ nyaɣisim ka di nyɛ binshɛɣu ninvuɣu pala di baa baandi irin zaɣ pola ban yiɣisiri na maa. Yiŋa a mi liɣiri yuli ni di yi niŋ ka Naawuni yu ka a viɛla di yɔhindi pam.

But di ti kwen paɣila point shɛli ka ninvuɣ so ŋun ku beni kaman ka a min o kaman yi vibe chemistry ka din lahi yi di ko a paŋ puuni bɔ n-lee because I think you have done about three or four songs now bɔ ka o nini neei ni di ni sa leei baŋ yɛla yɛla and then eh wedding day di mi zaɣ yiŋga kam baŋga of a hit n-nyɛ di zaa ha so chemistry maa yaɣiri yina.

A yihi Away na, Away nyɛla one of the songs shɛŋa a ni daa niŋ sɔŋ bee ka lala ka di mi the brain behind it maa nyɛla dini? Di kuli nyɛla n yɛli ni ni bini bɔɔ ni naan nyɛla pagɔ naan malila dagɔrili ni ka o nuu bi teera ni ka bini bɔ ti ni mini bɔ naa ka bi tahi ni a niŋ maa away din maa mi ni booni n ti ni mini bɔ. A ni niŋ a mi la kuna ka o bi ti ba alaamba jilima to niŋ mo away.

ti na ilimi ka niriba bi understand ka one day ka n lahi ti ku shee London airport ka m paaki ka baŋya yila ŋɔ yi di tuma ni lahi tɛhi binshɛɣu ka niŋ yila ŋɔ di way m bala maa lala yila maa nyɛla binshɛɣu di yɛrila biɛhigu yɛltɔɣa lala a way maa a yi yɛn lihili mi jaamu o yɛn lihili mi baŋ gaba tiŋ shɛli saha shɛli ŋɔ di zooya pam a yi baŋ ka niriba ku take niriba for granted. Dama ni yɛn ti ni ku yɛli binshɛɣu ŋɔ, Musa time di pam saɣindi amiliyanima ka a niŋ amiliya kuna maybe ka amiliya maa ti bi tiri alaamba jilima.
Alaamba maa ba mi ni yɛn yuli hali maa mostly paɣaba maa pam bɛn ni a piigi o over alaamba maa a baŋ shɛba maa o and o mi biɛhigu yɛn chɛ ka a tooi piigi o over then because ninvuɣu maa kana ka a ti bi tiri n laamba jilima maa ba ni n zaŋ ma ba ni n so ka a ti nyɛ ma maa yes a mi yi lan niŋ

So yi lee mali yi dagɔrili ka o ninvuɣ teeg a, ka be gari achi tiri a, yi niŋm o awuree. So biɛhigu yi tɔɣa kali yɛla maa, yi kpaai man ka awuroo yɛla maa n-labi wumli la wumli la, yi chɛ bɛ tiba ka bɛ mi ni tɔɣa shɛli yɛla maa. Diba diba maa maa yɛla maa ni tooi dɔɣiya o. Eeh so ma ti vooti ba, di kana ka bɛ niŋ tiŋ bɔri shɛli awuree. Diba ni mi yi gba, diba siyaasa ni ka a kpe ŋɔ.

zaa ŋmɛra ka ti hali zaa TV ŋɔ a mi daa kuli dɔɣi baati mi daa ka di yɛ baati ti sɛrin video taba o ni ŋmɛra a man saka mi ka di gba ti sɛrin video taba o ni ŋmɛra so ka saaba ʒini ka n na bi chaŋ saaba sani ti niŋ o mi o mali la premier baa o pun piri mi limi o sani maa so din wan ni video maa viɛla maa mi sometimes TV stations maa gba bɔŋ ka a ŋmaai video maa ka di ka di viɛla so ban media houses maa zaa sa bloggers maa ni sister naan nim maa fans maa bi pushiri li pam.

Because ni pam beni ni hali yi yihi bin palli na, di mali ti chaari gba ka ban bi mi di zuɣu. Yi lee malila ninvuɣ shɛba di yi ti paagi ka yi pɔhi yoori tab bee yi yuli mi ni kaman no, this time yi ni pa paai shɛm maa, yi ti so bee yi bi ti so, di yɛn kula din bɔri bukaata shɛli.
Well, I think

Yi maa gba skills gas be energy skills pa mi yi shɛli yi kuli n kuli nyɛla o di yuya pam ka la mi ya maa kuli la back story na play maa ka o zaŋli ŋmaa tiktok video n puhi din nyɛ the most trending song Nigeria mini Aban zaa sa Aban ka DJ so ŋmɛ hit li din polo hoo. So DJ ŋɔ na teach sa shɛŋa bini ban DJ DJ DJ nim ban ban important pam because hali a ni chaŋ show puuni gba shɛ DJ ŋmɛ n taai Shɛ DJ ŋmɛ n taai. Labaŋ saha maa ba mam issue maa nyɛ shɛm kama dee ti ni niriba maa ba ŋuna like bi lan pii la jilima too much respect over business Okay. understand ya bɔ ba ku bɔri ni kama dee a ni ku gbandi o tiŋa n ku gbandi o tiŋa n ku gbandi shɛba ku gbandi o tiŋa la dama a ni tooi ku yihi yila ka ka yiya maa viɛla kama a ni ku ya maa ka DJ so n ku

Ka ko kam na n ku chaŋsi li mi ka nya shɛli beni, aman maa a yɛn wum li mi ka kana nti bɔri di shee, ka bi mi a ni niŋ shɛm nya li. So o dii niŋ ka di beni, di niŋla kaman a sam a zaŋ ti a ka a ŋmi. Maa mi biɛhigu ni je shɛm maa, ti mi ni kaman ʒiɛman so n-ga ʒiɛman baa n-gbaar o, but daadam Dagban, Dagban, niriba bi yɛli ya ni Dagban bɔri ka o yi, kaman ka o yi, ka, kaman ka. Ka o yɛn ka o di wahala kaman ka a yɛn di wahala ka o di n-sɔŋ a gari a di nyaɣisim. Sometimes ka binshɛɣu n-nyɛ li, oh a mi zaɣila n yaa yina ni bini o ni bɔri a taba sɔŋ. Ka sokam bɛ ninvuɣ shɛb beni o fiilimi kaman oh a min o ni pa kana ti paai level shɛli maa di di tuya ni kaman binshɛɣu niŋdi ka shaawara beni.
Yi tɔb most artist nim maa ti ku tooi ti ma n-ku tooi teei the last time shɛli so ni ku ti ma yila. Who you are here sabi ha? Ana Sania but I am fine but mam mi fine maa nyɛla ni yi kana di niŋ available zaŋ ti ma ka mi di bi niŋ available ti ma ka n chɔki Ana Sania boo ɛhɛn ka bi mi naan lan yɛra ka naa ŋmanila yi shɛb beni yi malila some particular people shɛli you deal with so yin deal with those people maa bannim ba ŋuna yi mini ba pɔhi yoorila taba 24/7 and shɛb mi fiili n kaman hal di yi naai yi show nima yi malila envelope bila shɛŋa tiri ninvuɣu shɛba no n kanna ti a n kana chaŋ. ka so ŋɔ nya ka nya problem ka o pa zaŋ niŋ o mini o competition aban so gba ka ti ŋmɛri so yira a ni bilifi DJ kuli zala ʒinila FM station n ŋmɛri niŋ ŋuna o ma mi zaɣaya ka zaŋ tumdi ma ŋun ŋmɛri ma ka so yila aban so o zaɣaya ka zaŋ ŋuni m-boli ma amiliya yira ka ti performira ka niŋ MC so o yila ka yɛn ŋmɛra a understand mi so o ni yɛla shɛm o ni yɛli public shɛm maa like A mbɔri nyin nyin dɔni o tiŋ daɣa nyin pɛri tooi ŋɔ maa gba still being appreciative because ŋun pun pili o bɔri so ka ʒini maa puuni a a bala o
yes n understand a bala so din ka yɛra maa kamaa dee ti ti ku tooi zaya kamaa dee so so artist so yaai bi yaɣa yaɣa yaɣa DJ zuɣu DJ nima ban ban ku bɛ top ka artist nima because bani n ŋmɛ ka kpɛ wave maa a bala o but at the end of the day maa ni yɛri shɛm maa DJ nima maa bi relaxi bi gba doli

dawuliri kɔhibu yuyu taba din kuli jɛka industry maa eh, biigi ka ti yɛri ŋɔ so now you are back and you are back for good so ka ti chaŋ ti deegi a way as a song ti labina eh, ti tin zaŋ bɔhisi ayi ata laasabu m pahi ka ku ti ʒii maa so tin nya nya I don't know whether tin tooi nyɛ kama maybe minti anu n niŋ eh, some phone in so that ka king maa mini o fans n-ti pahi ti viewers pɔi yuui taba. Chɛɣu ti wum Away ti ni labina ti zaŋ ʒi. Ka o nuu bi teera Away. A yi dali dakoli yaa ka dakoli maa bi dee o bi yirina ti bɔra ni yom ka a zaŋ a dee a nyɛvili tiligi din nyɛ shɛm zaa m-bala maa. Kema ka a si o yili palli m-bala o pii yuli bolli ni Away n-tihi di nyɛla din be luɣili kam all digital streaming platforms zuɣu a chaŋ

nyaɣisim ni taba. Maa ni ku beni hal a yiŋ di nua gba a mini shɛba beni ba o mi ti tɔɣi shɛli one or two tin kana kabi la ba ka yi zaŋ bahi ba ni mi ŋun kabi laɣisi tum o nyubu ni niŋ kuuri ka gari so and mi tom mali binshɛɣu n bi naani producers a wan zama o mi a ni ti ma beat ka n kana studio maa puuni n ku kpaŋ la ma ka n ku niŋ ma so beni n tooi zaŋ

Saa su polices maa young polices maa zaa sa ni ban na yirina maa like di nyɛla mala beat ka nyaɣisa just link up yeah. Din na nyaɣisim n tɛha dee di ku ŋmanila lada ti daa kamina paai ti kpamb kaman Siluina Isa nima, Ahmed Adam nima, Sherif Gali nima, KKC and the rest yeah ka yi gba kana ti paagi yi kpamba hali zuŋɔ yi gba mali la ban doli yi nyaaŋa.
zuŋɔ ŋɔ di zuya pam ka n tooi ku ʒiya you know, ka a ku fooni n call ma ni a ku bɔ ni a nyɛ n daalaafee sometimes gba n tooi nyɛ ni status ka ka ka ka bɔri ma vuri ka teasiri ma and all that you understand all because of ti ni daa niŋ binshɛɣu maa a ni mali yu shɛli zuŋɔ n kali amaa because of ti ni daa niŋ binshɛɣu maa so zuŋɔ ŋɔ yi na ku puhi mi ka pahiri ti mini kpambi ban daa n daŋna. Zuŋɔ shɛba mi gba kana paaya ka yuuni ya kpam ba. Wula ka yi yɛn niŋ ka suhi biɛɣu ka bɛ gba ni tooi chɛ li biɛɣu ka tiri ya jilima ka yi ni ti ti jilin shɛli maa? Di nyɛla yɛl ayi, a baŋ saha maa o, maa mi yi ni daa kpaŋ yimaŋ maa, kaman a mi daa ni be shɛli ŋɔ, ni tila jilima shɛli ŋɔ. Shɛba beni hali ka ku, ka a mini ba ka daa respect.
Kaman bihi maa pam beni, like maa mi ninsali kam zaasa mali o behavior, a baŋ lala o.

Ti chɛ ka kɔnsɛt aatistinim di anfaani kaman ka bɛ pali ka ti niŋ tiba hoo ba ka ba ti ʒiya saha shɛli ŋɔ. Aatist kam pam pa ku chanila ti niŋ shows hali kaman stadium ŋɔ show maa first na ku yɛri li kaman bɛ lahi ku yɛli oh Maka so mini zaɣ yini ka zaɣ yini o kɔŋko mini o kaman yɛri li di bi tu lala.

Yi shield lay maa kaman yi kuli bi bɔri bihi maa ni yɛn niŋ shɛli gba n za ti zali yi ni be safu shɛli ŋɔ maa I don't know how true is that di niŋ yɛlimaŋli ka di niŋ yɛlimaŋli bo n tahili because ti tooi deeri tibili hali baa n pala maa maŋmaŋ noya ni ti tooi wumda bi shɛba beni baa bi post baa bi interview di ŋmanila kaman yi shɛba beni Di mali kpammaŋa, amaa shɛb mi gba ku lahi beni yi bi tiri ba lala soya maa. Di ŋmanila nyintahili nyuli ni lala binyɛri maa yi malimi n-ʒiini bɛ zuɣu ka di nahindi nahindi ba. Di yɛlimaŋli mi nyɛla dini? Well, lala di ŋuna n-ti ŋuna n-ku tooi yɛli di kani. Amaa sama di beni ninsalikam, ninsalinim, ninsalimanim maa mi nyulonim yi mali ninsali zuɣu. Amaa o, and most at times dabiɛm mi n-nyɛli. A zuɣu a dabiɛm ni o so ti deeg a, din kuli nyɛ challenge maa.

Artist ni sɔŋ shɛba kaman a di ku tooi kali Naa ŋɔ zuɣu hali shɛba beni n ni sɔŋ ba ka bɛ yila din bi yina gba ka m mi so ku mi yila maa ka n ku wum yila studio bɔhi o ja o ja ni o ja ka yɛma ti ziɣisi a ni daa ti wum Afa so yila m mi yɛla saha shɛlikam ka chaŋ ka yɛli o yɛn bɔri ni ka ni rap niŋ yila maa puuni yila maa nice pam ka n zaŋ la ŋun yɛli maa ni o ni ti ni n gurigi m maŋ o ka pala ni o rap nyaŋ maa.

Din maa a bɔri ni ka ba kura tooi mi amaa lala ka jilima be. Bɛ industry ni be shɛm maa bɛ matter what. Yes I understand ya amaa industry way maa maa ni ŋɔ ŋuna family n-tooi nyugi o ka industry ni so a lan treat maa as industry way a baŋsim maa o n mi la nyɛla family ti daŋ nyɛ ti so hali a ni kuli le n yila maa yɛtɔɣa just viɛŋ

Dinŋuna n-bi di ti di Naa Yaalayi mini o pa lan ka yɛtɔɣa shɛli n-lee kul yɛri ŋɔ maa. New artist nim maa pam beni. Di chɛ ka shɛb beni bi sɔŋ la kaman yɛla maa bi attitude ni bi seniors maa. Yes, it's very bad.
Ba ba fɔ ti din saha di ŋɔ honest speaking ti support ninvuɣu shɛb shows ka di chaŋ viɛnyɛliŋga. Di pala show yini na n-ku sitɔɣu awaansi di balibu ka niŋ a yɛn vali mi ʒim post li ka chaŋ ti perform n-da nyama ti chaŋ ti perform to free. Hali shɛba bi na thank you gba. Ti try it ti best ba. Ok so di tu di mali bukaata di nam talahi ti zuɣu domin industry ka ti mali maa so no matter what a yi ku reeniri ka boo ka ka bia bee ka ka nyaangi ban ni zani a zaani ka a ni tooi baŋdi kaman a ni daa be nam ni bee a ni daa be top a ni tooi niŋ shɛli ŋɔ di saha di ŋmanila di be yoli so no matter how it is ti mi ni kaman biɛhigu ŋuna bihi maa shɛba beni kaman m buɣisi shɛm maa niri ŋun shiriya niŋ tim a bini ni ka mali yuli gana ka a yi ni o bi maagi o ni yɛli shɛbo some of those things maa din kana bɛ sani tashi ti zaŋ soŋ bɛ so far irin generation maa yi nyaangi ŋɔ maa ban kanna maa who are the the top guys ka a feeling kaman like bin tooi carry bino ti tuuta maa zuɣusaa. Well honestly speaking maa mi ni ku yɛli binyɛra change li maa a baa ni shɛm maa o ti niŋ yila din ni be shɛm maa

Abraham show so so dam ma bi lan niŋ da like n-nyɛ ka binyɛra so dam Israel yɛn niŋ show show maa ti bɛra ti support li pam ka di chaŋ viɛnyɛliŋga yes stadium m-bala maa yes so mi malila mi organiser nim niŋ show Bukum Arena ŋɔ ti lihiri la July ŋɔ polo ha yes so plans maa bɛni pam and man ku mami ku bɔrisi man ku ɛjirila jɛŋɔ like Leon Law nim maa business men nim maa bi kpaŋ o maŋ ka bi invest niŋ ti industry maa puuni a baŋ shɛm maa oo kama kama grand papa nim mini maybe tɛri ku mali problem ka yɛn awards ŋɔ a baŋ maa mi nɔɔri si a yaai laa kama ni ti bɛ zabiri social media for awards di ku tumdi la binyɛra zaɣa di ku niŋ di pun ku niŋdi long time ninkura maa ku ban mali a bi ku foodi foodi ti ka ti ku ka nice venue yɔŋɔ venue ka ni da ku yɛn entertainment an pahima so ni ku mɛ venue.

sal ti binyɛra maa because ti puhiri ba pam wallahi di kpaŋdi o maŋ pam hali ka facebook o tiktok zaasa like social media platforms maa zaasa
maa mi
ŋun ka m puhi ka yina so o wumda.

N ti pahi any other artist so ŋun bɔhiri ti foliŋga. Problem maa ni nyɛ shem nyɛla man I've the ration ni bi mi binshɛɣu niŋ ya n suha ni mali a bukaata din ŋmani dii bi mi li niŋbu n di ŋuna din ŋuna di mi suɣilo a bukaata yi gbaai ma nyin yɛlim ma amaa n kana ti balim ma ni n na mali a bukaata taa di ŋwa n na ka di suhukpeeni numa Naawuni o chɛ a ti wum ba